Bosomfo deɛ, yɛwurawuram som style biara bi na yɛpiem na yɛde mpanyimfoɔ ahyia di nkɔmmɔ. Ɛnnɛ yɛne ɔpanyin kɛseɛ na ahyia, me ankasa me boss, so ate aseɛ? Flow Rider Mister Frank Amponsah Opuni, edin no ɛmu ɔdu. Agya, yɛ mo akɔ aba ba GA Black Television so. Yɛda ase agya. Sɛ obi ka sɛ Mister Frank Amponsah koraa a, ɔne hwan? Yoo, meda ase. Mekyia ahwɛfoɔ nyinaa. Ɛɛɛ me din ara ne Frank Amponsah. Mewɔ The Apostolic Church Ghana Oforikrom Assembly yeah. Ɛɛɛ dodoɔ nso frɛ me Florida. Florida no yɛ me company name a mabie. Ɛɛɛ yɛyɛ nneɛma bebrebee. Ɛm sɛ me nkora a metetee wɔn, Nyame nkyɛ adeɛ, ɛmu baako na nnɛ ɔyɛ me interview na kyɛ sɛ ayɛ anigyesɛm. Ahaa matete nkora bebree nyame adom ama bebree apompɔn yɛn ho de abiebie yɛn ndwuma nom ne yɛye wohu sɛ adwuma a yɛyɛ ara ne sɛ yɛyɛ designers graphic designs na meme no woba me hɔ a ɛnyɛ ɛno nko ara kɛkɛ wobɛfiri me nkyɛn nyina na carpenter koraa wonim ɛdan sie biribiara na wonim ɛna akwadaa biara nso a wafiri mu hɔ biara nso so di adanseɛ sɛ me hɔ adwuma sua no infact ɛyɛ den wonyɛ serious a ntumi ka ɔyɛ a mɛdi w'atɛm paa adidi atɛm no ɛma ɔho yɛwɔ spirit bi wɔ hɔ a yɛfrɛ no ayi ɛɛ kanka bi ne borɔfo din na menhyɛ da nim papa wodɔn sa ka na ano abobɔ nnipa life bi wɔ hɔ a woka n'anim ketewa bi ano abobɔ no a mo agu baabi Wate aseɛ? Nti saa adeɛ no bɛwura nipa mu a wɔresua adwuma a, mmerɛ bi a wɔbɛdi nsɛmfo biara no, woka n'anim a, na wamoa na ɔgu hɔ. Wate aseɛ? Ɛba saa wontumi nkɔ n'anim. Baa me me woyɛ ne nyinaa no, mekae mmerɛ bi akora baako a mesomaa no, ɔba no amuna. Bisa sɛ, hey, masa, adɛn na wamuna? Ɔsɛ me ano mfiri sɛ mɛmuna. Kyɛ sɛ wɔnim sɛ wɔanka ne yie a asɛm bɛsi. Ahaa, menka ma ne ho a, na kyɛ sɛ Meyɛ obi a meha adwene kakra. Akora bi a ɔfa me nsɛm bi a mfa no easy. Na deɛ watumi nso so apue akɔ no so wotumi sɛ ɔde akɔbɔ bra a ɔkɔ n'anim bebrebe. Nti no Florida no asekyerɛ no na yɛ company name a yɛde frɛ me a yɛyɛ sign boards, posters, biribiara designing everything deɛ wopɛ biara publicity deɛ woba yɛ hɔ a. wobɛyɛ fundaka koraa nko na aka nka ɛbɛyɛ nanso ɛnde ɛni nnua a flow mhm. flow rider that's my man my boss so ate ase yɛ me ankasa me boss na ɛba saa deɛ a na kyɛ sɛ ɔpanyin kɛseɛ watumi awiewie biribiara ama yɛn watumi awiewie biribiara ama yɛn na mmom ɛnnɛ no nsɛm a ɛwɔ hɔnom no yɛbɛbɔ no power Paserew baako pɛ, ɔyɛ ɔpanyin kɛseɛ yi, na ɔsan da abusua kɛseɛ ano te sɛ Asɔre yi deɛ, na kyerɛ sɛ ɔwɔ afutuo bebree a ɔbɛtumi de ama yɛn. Ɛfa abrabɔ mu, ɛɛ, sɛ yɛyɛ young boys anaasɛ young girls, youth, a yɛasi so yi, yɛbɛtumi afa mu aba. Na yɛasan ahwɛ this pandemic, saa Corona virus a ɛyɛ aba yi, yɛbɛtumi afa ɛkwan bi so a yɛbɛbɔ yɛn ho ban, ɛɛ, mmerɛ yi ara mu. Ɛɛ, afutuo kakra a mede rema youth ne sɛ, saa berɛ wei nyɛ bere a sɛbe yɛde bɔ bra fõ anaasɛ yɛde di dwuma fõ wɔ yɛn afie mu. Ɛyɛ bere a yɛtena ase, nneɛma bi a yɛnte ase yebisa. Because sɛ wohwɛ mmerɛ ntenten a medii kan kaa sɛ yɛkɔdi wɔ sukuu mu no a, yɛmmra fie na adeɛ yɛ asa. Ɛnnɛ yɛwɔ ayi, afternoon classes, evening classes, ɛyi ɛɛ quarter to close classes ne nyinaa ɛka ho akora no mɛduru fie no abɔ bɛyɛ no onum mimi sɛ menni problem wɔ ho sa ɛwan sɛ ɛyɛ adesua ɔmo sua no deɛ deɛ medaa no sɛ wasua no aba fie obɛduru yɛ a aduane no ɔdidi wie a ne n'ani kum ɔsua adeɛ kakra no ɔda nti kwan ɛfaa so koraa yɛ deɛ huo no ɔbɛto so diiɛ no kɔ onim Kwasiara so so so a yɛse yɛ yɛsan so akɔ classes. Saturday so yɛse yɛkɔ classes. Nti ne nyinaa kɔ yɛ school. Nti saa ɛbere wei a bɛda hɔ yi ɛyɛ bere a nnipa nyinaa wɔ fie ɛwɔ sɛ wɔfa adwene sua nyansa sɛ mede bere wei esua nneɛma afiri yɛ awofoɔ hɔ. Nyɛ saa bere wei na yɛde kɔkyini. Na saa camp yi a yɛakampo yɛ koraa yɛhyehyɛ hyɛ fie mu no Kyerɛ sɛ ayɛ awerɛho. Wobɛhu nkwadaa no nam abɔntene yɔɔ, kyerɛ sɛ sukuu ni, wɔn ani agye. Nti afutuo akra a mɛtumi de aka afa ho kakra no no. Ɔpanyin kɛseɛ, mesan ɛba wo so bio. Sesei nso, woyɛ panyin deɛ, ɛwɔ sɛ mebɔ sɛ nsɛm bi. Sesei youth no struggle in life, due to sɛ yɛnnya time mma yɛn ho. Na wohwɛ nso a, nneɛma bi reha yɛn, ɛka sɛbio ɛyi taa, wi, sorry to say, mepamakyɛw a, a yɛnom yi ne drug drugs aba yi. Nti ɛkwan bɛn so na yɛbɛtumi afa ama saa adeɛ no to atwa? Meda ase pii. Ɛm sɛ kakra a medi kan aka no sɛ saa asɛm wei yɛ asɛm a ehia me paa na da biara no nti mede biribi si hɔ sɛ ka mebɛte kuo bi a ɛne ɛka koraa na mɛbɔ mɛma aboafo asɔ m'asene ayɛ adeɛ bi a mɛtumi atwe nkoraa no ebi a yɛbɛto nnwom deɛ ɔbɛdi first yɛbɛyɛ wei deɛ ɔbɛdi first ɛm sɛ aberanteɛ bi yɛ bi wɔ adukuro mu ha ɛma na ɛkɔ so ɛyɛ owura ɛyɛ afrɛ no eli ɔstate yɛ no na meka gyɛgyes no ho na ayɛ anigyesɛm kɛkɛ a ɛboa youth no ti mmerɛ biara obi apɛ sɛ ɔkɔsua biribi saa nti ɛtwe wɔn firi baabi a na wɔn kɔ ɔkɔ a ɛmoa ɛyɛ nokorɛ wobusa sei a ɛnɛ afɔkubɔ bɔne ama yɛn kora no nyinaa ɛsɛe yɛnhwɛ tv games ahodoɔ aba my bet ahodoɔ a ayɛ dɛn aba Mewɔ nkora bi a na esua adwuma wɔ me hɔ. Deɛ emu yɛ ara ne sɛ wɔagyae adwuma no. Baako koraa deɛ mmerɛ bi ɛpɔn ɔno ara koraa na ɔbɛsua adwuma no bisa me sɛ, Na boss, ayi eh, na mekaa sɛ mebɛsua a wobɛtua me ka o. Mm-mm. N'ani abere pepee, ɔno na ɔbɛsua o, na ɔwie a ɔkɔdi ɔmaame aduane. Me, memfa me sika mma no. Ɔwie a wakɔ fie asan akɔdidi. Wahu, sɛ wohwɛ nneɛma wei nyinaa a, ama wiase redane. Na Saul sɛ meka ne sɛ sɛ wiase redane, wiase no andane, ɛmu nnipa ɛwɔ mu no ankasa ɛdane wiase. Obi a pɛ nneɛma quick. Mete ha yi, Florida, Florida, ahu me saa no. Mewɔ business bebree a mɛtumi ayɛ a menya quick. But nkoraa no ɛba me nan ase bɛsua no, m'ani gye ho sɛ yɛ nyina ɛbɛyɛ no kakrakra de akɔ. Mewɔ nkoraa bɛɛ ayi a mea mehyɛ da kɔtua sika a mede wɔn kɔto welding adwuma mu. Welder adwuma kɔ mu a mprɛsɛ yi, ɛnkyɛ na woahu. Ɛyɛ adwuma a ɛyɛ adwuma papa paa bɛte bebree mmu. Mede wɔn kɔɔ yɛ mu sɛ sɛ nnɛ deɛ wɔ so watumi ayɛ master anaasɛ wayɛ chief a ɛnnɛ me mepɛ sɛ mesosɔ me nnadeɛ a mɛtumi afrɛ no no, manya bi. Ɛnna wɔn nyinaa sɛ agyae ɛteteete my bet dɛm.

Wo seesei a no sɛ wohwɛ mu a wotena ase, me mete tɔrɔ bi na metena ase a na me yam hyehye me, ɛkyerɛ sɛ ɛnnɛ nnoɔma a na Bible kasa tia nyinaa no yɛapɔlehye no. Wahu? Fa lotto nyinaa, ɛnyɛ nwanwa sɛ asɔfoɔ bi koraa nso ma lotto numbers wɔ asɔredɛm. Nti akoraa no bɛyɛ dɛ atu no fo. Bonsam de nnaadaa ne nnɛɛdɛɛ, sɛdeɛ Bible si kan no, nnɛɛdɛɛ ne nnaadaa de awurawura efie mu ara ne nsɔre mu nom ne baabi ama esi a no, woka nokorɛ koraa ho akyi. Loto, sɛ obi koraa ka ɛkɔ pɛ nsesa na ogyina loto kiosk anim koraa sɛ, ei, na wo sɔfo na wakɔ akɔgyina loto kiosk anim yi, na kyerɛ sɛ, anaasɛ, ei, asɔreba na wakɔgyina loto kiosk anim, na nnipa no koraa ɔfɛre. But ɛnɛ no yadan no sɛ wosɔɔ wo phone aa na aba yɛse lotto wobɛtwa anaa wobɛyɛ sei ɛsi a ayɛ lotto abɛyɛ famous a kyerɛ sɛ yɛmfa nsie bio nti ɛsi a yɛkɔ ɛ ɛnna ama yɛn koraa no ɛsi a no wo no wotu no fo a ohunu yie sɛ deɛ woka ne nkwaseasɛm wosɔɔ phone koraa saa nneɛma no nyina ɛyɛ dɛn ɛɛba so nti ɛyɛ dɛn ɛna ɛyɛ ade bɔne wate aseɛ Nti deɛ mɛka ama ahwɛfoɔ a ɛhwɛ me ne sɛ, seesei a bɔne nyinaa yɛapɔlehye no, yɛde kobra brush ato ho apɔlehye ama no ayɛ hyɛmm, nti obiara kɔn dɔ sɛ ɔbɛyɛ bi. Ɛnɛ nkora a ɛnom wii nom ne ayi nyinaa no, ɛɛ, ɛsi a no wokɔka a ɔntie, gye sɛ Nyame adom kakrakra na bɛtumi ayɛ dɛn? asesa wɔn adeɛ ne sɛe wɔn but tv so nneɛma a yɛrehwɛ yi ebi retwe wɔ tv so ɛkwan bɛɛ so na ebetumi abra saa nneɛma wei nyinaa ɛden ɛnɛ maalamfo akɛsefoɔ bira bɛtena tv so bra mɛdɔboro sika ama wo nti akora no wotu no fo so ɔnyɛ adwuma no wɔhu no yie sɛ nkwasi asɛm na akeka kyerɛ no because yɛsɛ ɛbɛdɔboro ne sika ama no nti wɔanya kora wɔ sɛ ɔwia na ɔde kɔ na yɛdɔboro ma no na wayɛ okay Kaa a amanfoɔ de dɛ ɔbɛnya bi ada mu. Nti woɔ no nnoɔma no a wohyɛ aseɛ step by step no a wo de ɛ toto hɔ faa so a ɛnɛ waba abɛduru sei no wo kyerɛ akora ɔbɛka sɛ ɛtetesɛm. Ɔhunu wo sɛ ɛtetesɛm. Ɔndi so, ɔmfa wo ho koraa. Ɛyɛ haw kɛseɛ ɛda hɔ a ɛyɛ me ayamhyehyeɛ. How? Hmm. Nsɛm no deɛ ɛyɛ agye me nsam. Ɔpanyin ama mo aboto, na mmom ɛyɛ dɛn a yɛbɛsan abisa no nsɛm na wama yɛn mu ayɛ? Ɛɛ, abusua, ɛɛ, wei deɛ mɛsan abisa papa bio. Papa, wonnye ni sɛ, sɛ ebia nka asɔre no anaasɛ som, sɛ ɛyɛ Nkramosom anaa ɛsom biara a ɛwɔ asase yi so, ɛrefa saa fã no sɛ ebia akora no, ɛɛ, ɛkɔm nti na ɛma no statee sɛ ɔrefa saa nnubɔne no? anaasɛ ɛkɔm nti na ɛma no kɔ sɛ ɔkɔbɔ adwaman anaasɛ ɔkɔgyina sɛbi ahyɛwo anaasɛ brabɔne bi, na monsi ho kwan sɛ mobɛgyaa obiara pɛ ama no, sɛ mekae wantie nti ɛne deɛ ɔnkɔ, na mmom mobɛpɛ solution bi sɛ mo create adwuma bi na moafa daa nkwadaa no sɛ mode wɔn reto wɔ hɔ, ɛno no ɛnyɛ ayi kakra? W'asɛm a w'abusa no yɛ good question. Ɛm sɛ ɔba eh, Apostolic Ofori Kurom Assembly yi a yɛka yi a, yɛpere sɛ ade Elder wɔ hɔ sisiɛ yi, eh, Elder Samson Kofi Wiredu. Mmerɛ bi ɔfrɛɛ yɛn, yɛwɔ Witness eh, yi group ɛwɔ asafo no mu, na ɔbusa sɛ yɛnhwɛ youth no, nnipa no a ɛba na wɔn nni dwumadie di no, a wɔn nni adwuma yɛ no, na yɛne wɔn nkasa, na yɛnka. wɔn haw no nkyerɛ no. Ne yɛhwɛ yɛn nsa ma no hu amount a o provide a ɛbɛtumi aboa bi a wei bɛhia 20 million wei bɛhia 2000 wei bɛhia 1000 wei bɛhia 500 Ghana na ɛfiri wɔn wa o starte ne yɛ saa deɛ no a wohwɛ yɛ asɔre dan a yɛsi kura no a ɛfam no yɛayɛ nneɛma bebree wɔ hɔ a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛsua nsɛmena hand sanitizer hand wash ne saa nneɛma no nyinaa no ɛno nso yɛafa ho ayi Na ade koro nti a mede wei startee ne sɛ ɛnnɛ yɛ haw dodoɔ no ara fa kɛseɛ yɛ nsɔre no bi. Dodoɔ no yɛ nsɔre no bi na ama nipa koraa san kɔndɛm mɔ. Hai. Nsɔre no bi ama nipa no koraa kɔndɛm mɔ. Kwaai one, ma me ma wo ayi quotation, Job eh, chapter eight verse six, Job eight six. Job eight six. Wɔsi sɛ wo ho te na wo tene a, ampa ara mɛkanyan me ho ama wo, na mama wo tenenee tenabea di yie, na sɛ wahyɛ ase yɛ ketewa a, wawie no bɛyɛ kokurokuro. Yɛhwɛ nneɛma a ɛkɔ so wɔ asɔre dɛm, saa nneɛma wei nyinaa yɛnkyerɛ. a ɛbɛma nipa no ahu no yie sɛ abrabɔ no a ɔwɔ mu no, berɛ a ɔrebrɛ no, ne baabi a nneɛma akɔ akɔduru no, sɛ ne ho te na ne ho tene a, Awurade bɛkanyan ne ho ama no. Ɛno ne sikaduro a ɛwɔ Bible mu. Ahoteɛ ɛna tenenee ɛna ɛbɛma wayɛ den, wadi yie. Nti ɔso ahyɛ aseɛ ɛketewa te sɛ deɛ ɛnɛ yɛsi hu yɛn ho yi a, yɛwie bɛyɛ kokurokuu. Yɛfa na baabi a ɔkaeɛ a ɛsan me dɛn sɛ, ɔse na wo tenenee tenabea di yie. Ɛtumi nso yɛ ɔtenabea mmienu. Yɛ ɔtenabea a wo a wode wo pɛ tena, ɛne yɛ ɔtenabea a biribi na ɛhyɛ wo, deɛ ɔbɔɔ wo no na ɛhyɛ wo sɛ tena saa tenabea wei mu. Ɛno no ɛden kyerɛ sɛ buroni adeɛ bi a bɛyɛ no 24 hours bi abɛyɛ wo habit. Ɛno nti na ade ɛyɛ akokɔ firi akura bi ase ba na ade no hyɛ kɛntɛn ase a adeɛ kye na woyi a na ɔda so gyina wopia no koraa wɔnkɔ na abɛyɛ ne su ɛyɛ ne sɛ deɛ kɛntɛn no hyɛ da yɛ dɛn ɛsan butu no so saa na nipa teɛ. Nneɛma a yɛyɛ no nti, sɛ wohwɛ nneɛma a yɛde abrabɔ ayɛ, eh, short cut money, nneɛma a yɛde lotto akɔtwa asi ano adi bi no ayɛ sei no, ɛnnɛ sɛ obi ho reba abɛtena Nyankopɔn hyɛ no a, ɛyɛ den, kyerɛ sɛ, watena mu more, wohu sɛ 24 hours bɛyɛ wo habit o, ɛna nnipa nso atena more than 10 years. Nti wɔde habit mu habit. Ɛyɛ den sɛ, yes, wapunu. Ɛyɛ den sɛ obetumi ayɛ dɛ, wode silver duro kɔ atwi a, ɛnyɛ yie. ɛden sɛ obetumi asesa so ohu but ɛno nso na ɛhyɛ yɛn ne ehu sɛ esi kaduro no no me adwuma a meyɛ yi wobɛdi adanseɛ sɛ adwuma wei me startee yɛ na meyɛ age of bɛɛ 12 years me age na ɛbɛyɛ 12 years mekɔ sukuu baa no ma mede me paint ma fa si saa shoe shine foɔ box na ɛsɛn me kɔn na menam na mekyerɛkyerɛ amanfoɔ no. Ɛkɔduru baabi yɛhunuu yie sɛ ɛwɔ sɛ menya container bi nti mewiee sukuu a mesan so toaa so san kɔɔ College of Art baa abɔntene san bɛsuaeɛ mekɔ na maba. That time ma menka nkyerɛ wo sɛ master koraa yɛ sign board a wosoa firi baabi te sɛ stadium de kɔ Aboabo station but ɛnnɛ wosoma obi sɛ ɔmfiri Anwaga junction na ɔmmra Mama Asɔre junction odwa ɔbɛbu saa kaa sika. Ɔho, nti ɛnɛ nnoɔma nyinaa dane, nti ama nimdeɛ, ɔho, wo sɛ mmerɛ a wode suro, ɛde ahopopoɔ, ɛde obuo, ɛde som no, na Nyankopɔn soso de adom ɛta akyire de ma wo. Nti deɛ wosua na ɔde bi dɔboro no, ɛnɛ saa deɛ na yera, nti ama Nyame ayi n'ani, ɛne yɛn ara yɛde adwene sua deɛ ɛpɛ. Enti wofrɛ obi bisa no sɛ, Nnura, signboard no, nneɛma a etwitwaa yɛn no, yɛbɛyɛ no dɛn koraa na Whatsapp no a wɔsapow no anadwo no na ɛwɔ ne tirim ne Hello, are you coming? I'll wait for you. Ɛno no ara, junction hɔ, ɛna ɛwɔ ne tirim. Hwɛ, nneɛma wɔ wiase a ɛwɔ sɛ yɛma yɛn ani bere. Ɛyɛ a na ayɛ awerɛhosɛm. Yɛreka ne sɛ ɔyɛ wobɛkasa agodie. Ɛsi a social media ne nneɛma bebree abɛsɛe nipa. Adaa Rev ɔbɔfoɔ kaa asɛm bi me nhyɛ da nfollow no saa but nasɛm a ɔkaeɛ no na ɛyɛ me dɛ paa ɔse ɛɛ mmerɛ a wanya de ka me ho asɛm no saa mmerɛ no a wo koraa wowɔ ɛkwan wɔ radio so a nka abɛma a ɔyere atumi ayɛ popcorn bi de din bi ato so ama wayɛ advert ama no ka de sika bɛbrɛ wo ɛyɛ n'anum asɛm na ɔkaeɛ no nyansa wom paa so mmerɛ bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wotumi de yɛ biribi a ɛde mmoa bɛbrɛ wo na nipa de gye mu nipa dodoɔ no ano ɔmo de gye mu wohu baabi a mefiri baeɛ adididi mu ara ma meka kyerɛ me sɛ mansi fie amfa fie no anyɛ workshop a mempene na menni bi da baabi o ɛyɛ nwentaasoɔ determination meditɛmoe ɛna mefokosuiɛ ɛna na mesan wɔ vision vision koraa aseɛ ne sɛn so yɛka sɛ vision a ɛyɛ mental picture of your future mental picture of your future nti wo future no ɛmɛn o te sɛ deɛ obi retwa foto a ɔsukuru adeɛ no a na atwe adeɛ no aba ɛmɛn no bɛtɛ watwe aba ama ani na yɛ nwan atumi atwa nti wotwe wo daakye no abɛn na watumi nti kyim a wokyim no no yɛ neɛ woyɛ wo ho yie ɛkwan ɛsɛ sɛ wofa so ɛnwenta sɛ ɔsɛ ɔde sua adwuma ɛkɔm a ɔsɛ ɔde fa nsuo tɔ no anaa mu awie bɔ no anaa mu ɛyɛ wo sukuru adeɛ no Wate aseɛ? Wo fokosu na adeɛ no atwe aba yie na watwa. Nti ɛyɛ picture a wo picture ɛwɔ wo daakye ho sɛ mepɛ sɛ mesi fie. Efie no a mekae mesi no ampa nie, ɛno ɛha na yɛwɔ a woyɛ interview yi. Wate aseɛ? Metwe de bae ɛna mehu no yie sɛ adwumaden ɛna ɛbɛtumi ama masi. Nti metwe bae, meyɛɛ adwumaden no ɛna adwumaden no ma meyɛeɛ. Ɛnyɛ wei nko ara, Mentumi nkyerɛkyerɛ nnoɔma bebree mu wɔ ɛso. Nnoɔma kakrakra wɔ baabi a ɛyɛ true art. Menyɛ fundaka, menyɛ ɛyi m'ayanka adwuma, ɛyɛ art no Nyame de kyɛɛ me no. Nti Nyame koraa tɔda bi ɔɔbɛsra wo ɔɔbɛhwɛ sɛ adwuma a mede maa wo no wooyɛ. Na ɔbɛba na ade teda me ase. Ɔbɛba na ade retwa loto. Ɛdeɛn na ɛde bɛbrɛ wo? Wow ei abusua ɛnɛ deɛ ayɛ bibi ɔwɔ na mmom ne nyinaa yɛde aseda ɛbɛma otwa di ampo ne yɛ papa yi papa etuyɛfo ɛda da nneɛma ani kyerɛ yɛn yɛso yɛasɛdeɛ ne sɛn sɛ ɛbɛtie no asopɛm ne yɛtumi adi dwuma te sɛ papa yɛpɛ sɛ yɛwiewie no korakora ɛɛ ɔma ntɛmu ɛwɔ yɛnim sɛ nkurɔfoɔ bebree na wo ne wɔn di dwuma, wo customers wɔ around, ɛyɛ den ara nkwadaa nso wɔ wɔn nan ase. Suban bebree na wɔada adi akyerɛ wo sesei. Enti deɛ bɛn paa na wobɛtumi agyina so aka sɛ, me deɛ, deɛ mɛtumi ayɛ aboa yi. Enti papa, mepɛ sɛ mehu sɛ saa mmerɛ yi Wo fa a wopɛ sɛ wo take ɛde boa sɛ bi community a ɔwɔ yi which is Adukuro, Akuafu, wo community a ɔwɔ yi deɛn na wobɛtumi ayɛ aboa mprempren yi? Yoo, meda ase. Ɛm sɛ adeɛ a yɛbɛtumi ayɛ ɛde aboa ne sɛ eh, me ankasa deɛ ɛyɛ adwuma yi a mabie yi, nnipa dodoɔ a wɔn ɛwɔ community no nyinaa bɛdi me ho adanseɛ sɛ ɛyɛ eh, adwuma a meyɛ yi. Wo ba a me ngye wo sika. Kyerɛ sɛ ɛyɛ free. Ɛyɛ free. Obi ba a sɛ ɔba abɛsua adwuma a ma ba sɛ mebɛsua adwuma. Obi a wayɛ krado. Ɛyɛ free. Na wayɛ n'adwene sɛ ɔpɛ sɛ ɔsua adwuma no bio ɔbɛtumi aba free. Na ɛyɛ sɛ ɛnyɛ gyes sɛ wo ba sɛ mebɛsua adwuma kɛkɛ but wo wɔ passion for adeɛ no a wobɛyɛ no. Wobɛyɛ no. Ok. Wate aseɛ. Ok. Ahaa. Nti eh deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ sɛ bi a wohwɛ me. Wowɔ Nkran a, ebi a woba no mu bɛyɛ den. Mpo koraa mewɔ nkurɔfoɔ bi wɔ hɔ, ebi koraa wɔmfa nte. Mehyɛ da yɛ baabi a wɔba a wɔbɛda asan sua adwuma no ayɛ dɛn? agu so. Ebi na mɛka sɛ nnipa nyɛ ready. So ohu? Nnipa nyɛ ready kyerɛ sɛ eh, wohwɛ nneɛma a ɛrekɔ so a, in fact, wonhunu sɛ wonyɛ papa no o, sɛ wonyɛ bɔne o, anaasɛ womboa nipa o, sɛ sɛn ɛna amen wobɛyɛ anaasɛ bi a ɛte saa. So wahu? Ɛɛ, akɔyɛ bi te sɛ nnipa no koraa no, wofa no sɛ woreboa no akyerɛ no adwuma no a, esiane sɛ ɔbae wantua hwee nti no, ɔfa adwuma no biara biara. Woate aseɛ? Nti sɛ nnipa no ayɛ ready sɛ ɔpɛ sɛ ɔbɛsua adwuma no nko ara na sɛ sika nni hɔ a ɔde bɛsua a, ɛkwan da hɔ sɛ ɔbɛba. Nti me me deɛ adeɛ a mafa ato me ho so mpo koraa na ɛnyɛ m'adwuma yi. Mewɔ nkorɔfoɔ bi a sɛdeɛ mesi kaeɛ no, me ara mehyɛ da kɔtu wɔn tiri nsa. Metua ebi seven hundred Ghana, ebi five hundred Ghana de wɔn kɔtoto adwuma mu. But ɛnnɛ wɔanyɛ. Mebɔɔ ka to gui. Na, na, na, eh, mepakyɛw, meba mu kakra. Na wɔn, wonnye ni sɛ ebi a, wonnye ni sɛ ebi a ɛyɛ ɛkɔm nti na wɔantumi. Tiri nsa no deɛ wɔatua o, na mmom ebi a fa me kɔ no. anaasɛ ɔduru adwuma mu a deɛ ɔbɛdie nti na ma no gyaeɛ. Ɛyɛ ɛyɛ good question paa na wabisa no. Nokorɛ ni, me me sei, ɛna yɛmfa nkɔ welding no koraa side, mekae m'adamfo baako a me mede nkoraa no bi kɔɛ, welding adwuma no nte sɛ mpo koraa yɛn yɛ deɛ yi. Yɛn yɛ deɛ no ɔbaa ɛbɛma wo book, pencil ama w'astate sketch ɛne nnoɔma bebree a ɛno no nyɛ adwumaden a ɛɛ mɛfa no sɛ yɛyɛ but kakra a ɛba biara no yɛn nyinaa yɛnya bi yɛ den ɛtɔ aduane di welding adwuma no ɛɛ wokɔ a master etwa a wotwa bi ade twa so yɛnkyerɛ pii wotwa adeɛ no yɛ w'ahoɔden ne wo nyansa kakraa bi na mmom ne nsosɔeɛ no ɛna ɛyɛ ayi nti masters no a na mekɔsra wɔn no wotumi sɛ wokɔ na wokɔ kɔyɛ adwuma no na sɛ ɛɛ w'ani bere sɛ deɛ wɔsi twa na wotwa deɛ ɔsi yɛ sei na wɔyɛ a Wopɔn wo kakrawa anaa ewia no wo kakrawa deɛ wotumi nya bi tɔ aduane di but ɛyɛ nipa dodoɔ no ara na ɔno no ara ankasa no nyɛ ready sɛ adwuma sua no ɔbɛsua ɔhu no sɛ ɛwa ɔhu no sɛ ɛwa nti sɛ woba na w'adwuma sua mu wadidie mu ne wo saa nneɛma no w'ani bere woyɛ kwadwofoɔ a wonidi ɛne deɛ ɛyɛ adeɛ wɔ sɛ meka kyerɛ wo woba me hɔ woyɛ kwadwofoɔ deɛ wonidi Sɛ wo ba ade a yɛyɛ bia okura mu bi, yɛyɛ wei okura mu bi, ɛmpare me sɛ kakra a wo so wode bɛtɔ aduane adi no mɛgyaa wo saa. Daabi. Na mmom wo ba no ayɛ kwadwofoɔ deɛ a, ɛnneɛ ɛ, ɛ, ɛ, manka a na meboa. Memmɛtena ha ntwa ntoro. Hei! Nnipa aso yɛ den. Nnipa, yɛaso yɛ den. Ɛɛ, nnipa wɔ pɛ sɛ wɔbɛyɛ, wɔnya. Wɔwɔ pɛ sɛ wɔbɛyɛ, wɔnya. But deɛ wɔbɛnya no nso a, Ɔno nso a ɔnyɛ. Da biara woka sei a na obi te hɔ nom ohu sɛ ah adɛn na woamfa ammrɛ me, mennim baabi a wohyɛ anaasɛ mennim baabi a wohyɛ. Ba ɔpanyin te ase yi mede ne namba bɛto dwa. Woduru Adukrom, Asɔkɔroma Mpɔn, obiara wɔ Asoase Constituency nim Adukrom akuafo. Yɛfrɛ no Florida Mister Frank Amponsah Florida ne company din no no ne number nie mesrɛ wo mede to dwa mɛsan de ato screen no so hwɛ zero two four four five three two zero seven four mesrɛ wo a tie no yie zero two four four five three two zero seven four fa no frɛ no sɛ wowɔ pɛ pa paa sɛ wopɛ sɛ wosua adwuma a wo ba a ɔbɛkyerɛ wo sɛ ɛyɛ welding welding na wopɛ sɛ wosua Ɛyɛ carpentry, ɛyɛ mason work anaasɛ ɛyɛ art nko ara deɛ a, mesrɛ wo bra na ɔno nso nkyerɛ wo. Ɛnnɛ yɛsua nneɛma kakra, yɛmfa wei na yɛmfa mmɔ yɛn bra. Ɔpanyin, wei deɛ yɛawiewie no korakora, enti kyea atiefoɔ ma yɛn na yɛnwiewie koraa. Yoo, ɛɛ dɔnhwere yi mu mekyea Daapɔsɔr Church Ghana Ofori Kurom Assembly, obi biara a ɔwɔ biara. Yɛpere saa de, mekyia obi biara. Ɛtɔ so abien, me workers a me ne wɔn yɛ adwuma, titiriw Mavis Nabela, me secretary, ɛna another secretary baako so wɔ hɔ a ɔno nso so kwasiara nyinaa woka sɛ ɔmmra korɔ bɛba, ɛyɛ Dorcas, ɔno nso mekyia no. Yɛwɔ clerks nso wɔ hɔ, yɛwɔ akwasi binom wɔ wɔ akyiri. nom ne ɛyɛ sukuufoɔ wɔn ba a bɔkina nyinaa baa na wɔn pɔn a wɔn san ba nyinaa na deɛ bɛka deɛ twa toɔ koraa no sɛ yɛ yɛ kɔndɛn mo nkoraa no a wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛsua adwuma no na mɛsan so so atene me nsa ahwɛ masters so a wɔn gya wɔn nkoraa gu hɔ wɔbɛkɔ na ɔto da me akoraa no abɛtena ase mmerɛ bi ɛsɛ nipa papa nhyia papa ɛkyerɛ sɛ ebi so tumi kɔnya masters nsɛm kɔkɔhyɛ ɛma master no so nyɛ serious wobɛkɔ mu na adwuma time a wɔ sɛ master wotumi ɛmo ani bere teatea nkoraa no hunu kwan a bɛma ɔmo watere ne ɔmo no bohu no ɔte dame ase ebi koraa so so so kɔhwɛ ne girl so nti ɛyɛ nneɛma bebree no so so ɛboa ɛma nkoraa no ɛbɛyɛ nkoraa bɔne anaasɛ wɔn abrabɔ bɛyɛ aimless ehu ne ɔmfa n'abrabɔ no nkɔto Nti eh ɛfa wei so so mede bɛsrɛ na woyɛ master a mo ani mmere w'adwuma, wo nkorɛ a Nyame de ahyɛ wo nsa a mo ani mmere na kyerɛkyerɛ wɔn na wɔn nso so mɛnyini mɛfa adwuma no mmɔ bra. Meda mo ase. Eh yɛda obi biara ase sɛ woatumi anya mmerɛ ama yɛ ne ɔpanyin atwetwe nkɔmmɔ deɛ a na follow like yɛ wɔ facebook GH Black TV. um, uh, YouTube nso GH Blood TV. Subscribe channel no na da biara wote nsɛm foforɔ. Yɛbɛbɛn mpanyinfoɔ, anwomtofoɔ, eh, asɔfoɔ ne maalamfoɔ ne yɛtie wɔn nso afutuo wɔn wɔ ma yɛ. Sɛbi wɔn deɛ wɔn adi kan o, wo deɛ afei na woba. Nti yɛnsua biribi mfiri wɔn anam ho. Deɛ wɔn yɛɛyɛ a ammoa wɔn no, wɔn bɛkyerɛ yɛn na yɛn nso yɛatwe yɛn ho afiri ho. Subscribe o, ɛyɛ mo amosomfo, Prophet Busy. You can call me Prophetic Rapper. Bye bye.